Gin oweko can dong tye matek tutwal bot wan macalo lwo en aye tic gang lulonyo eh tic gang bot jo ma dong gitye ki cente bot jo ma guyelle ayela ki kwo oweko nongo lonyone moni eno ma titidi ma en tye kwede-ni. In latin pa lapeko mo, ikwai ni kare-ni oling ling ling ling latin awobi ma pud tye ki kero, ma pud tye ki jami ma twero timone mapol ata. In ikwano kare-ni me cito ka tic gang lalonyo? Ngat ma oyelle ayela, oyelle ayela oweko en tye maber kobedi ca in icito ka tic bote calo body guard kong romo wakette calo awobi dong oti macalo gateman. In mi cito ka tico calo gate man, enone pe gin maber dwoko in cen, dwoko kwoni cen. In latin awobi kikome ma itye ki kero maber ma itwero timo jamini yo maber, ti ki kareni enoni ma pud itye ki kero enoni me timo jami maber wek diki mere ka kerone bitum nongo en kero jami ma in ibedo ka timone maber ma in i saving jami enoni twero konyi, twero konyo wa in wa ki lutinoni weng, wa ki lukwayini weng. Ento lok man me cito ka tico gang lolonyo, dwe nongo itye ka culi koni alip miya aryo nyo gwok miya ki wiye nyo gwok alip miya acel nyo alip pyeraboro, cen eni pe saving. Jwi ki jwi odiko con ka in ico. ma ni itye i dog ticci jwi ki jwi kit itimo gin matidi kubed cawa watye ki i dog kulu ma dano tye ka purone mapol ata in icito ipur pok deko jwi ki jwi nongo in itye ka yelle en aye i dog kulu eni loyo tic gang lalone ma nongo jwi ki jwi in icoo ni itye i te oda pa ladit itye i te oda pa ladit ma ca ma iryeme bene nongo pe I bedo ma nongo cawa okene ibedo ki tam mapol ento i gangi ibedo ma nongo itye free kit icamo dek alot enoni dong kwo o kare mo jami weng tye ki ninone ka in iyelle matek jami ma eni weng tye ki ninone ka in iyelle matek omyero iyelle wek in bene inong gin ma luwodu tye kwede wun macalo lutino bulu me sosone calo bot bulu. Ka calo kom kare watye i oro, in iromo kwanyo karni icito igoyo blok iwango anyway in tye i kin jami ma kelli cente. Jami ma kelo cente i cing buto dwong ata. Watye ki pikipiki lon ma in icito icuto cene manok in icako ngwec ki pikipiki. pi piko i lon. Eni weng twero konyo in wuwek lok man me tic gang lolonyo ni lalonyo. Lalonyo? In pe itwero bedo lalonyo? Hmm? Ni acito ka tic gang lalonyo kono ngagi? In pe itwero bedo lalonyo. In be ti matek. Pud iti bulu ma pudi koni ni ogwok mwaka pyera ryo ki wiye, mwaka apar ki wiye. Iti ka cito ka tic. Eh? bot ngati mo ma en dong gire dong yenyo mere laticce dong ayena mere wek ocito ogwok gange ka dong en icwidi dwe en ki bonus cene moni en moni ma dong oketo moni dok en aye icwidi kwede ento ngat ma pe konyo in ngat ma pe tamo pi in ti tic ma migi ti tic ma migi kit itim matitidi nino ki nino pe dwoko in cen pe dwoko in cen. Wun lutino bulu, wun macalo lutino anyira wa ki lutino awobe, wunge ni tic matek en aye ryemo can, tic matek en aye ryemo can. Ka in iketo ni wac kom obed tek nyo iket kwo obed namba acel enoni pe ber. Wek lutino wa i kom kakare gupot adada i black deal ma pe dong lare i social media ma dong kikelo eni. Pien mukene kikelo ki dong gitye ka timo bar news mogo ma dong tye dead, black deal mogo ma dong pe larre. An acwalowu me ses, ti matek wek wubed macalo en jo ma wun wumito cito ka tic botgi-ni. An apwoyo lulakki ni lulakki gin lalaka mo lulakki mo ma ni gicito ka tic gang lalonyo peke eno-ni pe timme eno-ni pe timme lulakki nongo-ni kite nongo ni en dong ibwoyo nining kit acato tong gweno ni nongo tye ka lake tong gweno tray tong gweno i wiye nongo tye ka lak kwede tye ka cato ne pe ye tic gar lawote meno lulaki ka i bino bot wan macalo luo ka eni i nongo ni i Kampala kuca pu lulonyo weng oduro en lulaki en lutino luo eni en aye gicito ka tic bot lulaki i Kampala kuca i cito ka tic paka ca bot lawoti Kono in itye ki ngom, itye ki jami, kit angom pe in itwero pango ngom? Itimo jami ma nongo kelli cente. Tic gar dano pe lonyo ngatti mo. Man aye message man atamo ni acwaliwu, wun macalo buru, call me out about Doctor Banios voice of the voiceless. Tic matek en aye ryemo can. Tic matek en aye ryemo can. Wuwek tic gar dano oti tic ma muu. Ti ki kareni enoni me nongo gin maber i kare ma in pud itye buru-ni. Bo i kare mo ma nongo in itye ka tic bot lalonyo, lalonyo oryemi pii atura ci ka ma ibikemo iye nongo dong pe. Ka ma gin mo ma dong omyero itim ma dong twero konyo in nongo bene dong pe. Kong waketi tye ka pango ot apa, ngo bene itye ka pangone apa, lutino bene omyero icul. Ci tic gang dano eni pe konyi. Ti tic ma megi ka odiko con in ico itimo tic ma megi ber loyo tic gang lalonyo